Salve família! Kles manu punga mc pika dos pika anti nu komesa ri família skrebe na kanal kumenta ku partilha y dexa kel like pa subi ri tenson na youtube família ka bu skese família di mete másimu di like ki bu puder na kel video li pamodi kel video li é txeu inportanti é un video txeu txeu inportanti nta pidi nhos pa nhos da másimu di kel like li y másimu di like y másimu di kumentáriu pamodi é un video txeu puzitivu é un video ku sen fala di un joven. batalhador, trabadjador y kada vez más ten stadu ta fazi más sucesso, más sucesso na usa mano, la na merca gajo é lutador batalhador é sa conquista se marca sa ta conquista se nome cada vez más sa ser la na topo y se marca sa ser la na topo kenha ki bu sa ta flan me é um jovem ki foi grande rapper grande artista dja n'obi se musica Ki nta kurtê se múzika mesmo i ten un son ki ta tokan txeu i é un son di N gosta txeu. Nhos ta fla-m kel ki é artista li ki sta la na Mérka gosi li, dja para kanta. Mas si produtu ki el ta bendi li sa ta faze stória, sa ta faze stória, sa ta faze stória. Bu sabe kuzê? Bu sabe kuzê? Bu sabe kuzê? Nu sa ta fala di Susu MT, Agu na Bóka. Família, Suri fala ku nhos sa ta da-m agu na bóka. Bifana, Agu na bóka, família? É un jóven ki ben di nada, un jóven ki ben di zeru sima mi i sima bo na stranjeru ki sa ta luta tudu dia pa konkista algu grandi na vida, labanta sédu, déntu jélu, déntu névi, ka bala, sénpri ta trabadja pa djuda se família i pa faze midjór pa diferénsa na nos komunidadi. Susu MT é un jóven ki kumesa ku un produtu

sta ser soldauti undi ke para e soldauti kuze ki nta fla nhos familia tudu mundu tudu di merka di undi ki nhos sta na parti di merka si nhos ka kumi agu na boka nhos sa ta perdi pamodi ami li purtugal sa un odja kel vidio ki nsa kumi agu na boka i agu ta pardi na boka pa tudu ladu imajina un joven ki ben di zeru sa ta fazi storia kel é storia Ki joven susu sa ta fazi tentu merka e ka brinkadera nau e ka facil konkista merkadu susu dja domina merkadu agu na boka pa tudu ladu imajina un joven ki ka dexa bala na friu na txuba na invernu o na veron tudu e ka sa ta para tudu dia tudu ora susu sta la pa nhos agu na boka imajina mano un joven kriolu ki sai di Kabu Verdi sa ta fai susesu la na Mérka ku prudutu Água na Boka. Família, xa fla nhos un kuza sériu, di fundu nha korason, é ka fásil kria un marka di kel pórti di Susu la i ki sa ta faze susesu mé momo el, si pai, Si tim ki ta suporta, ki ta da-l moral, dja N odja ma Mérka sta ku el. Si bai nha fan, si bu ta sta ku mi, bu ten ki sta fitxadu ku Susu na dés a dés. Família, nu suporta kel ki di nos. Nu suporta Susu. Nu pô suporta un sonhu di un jóven sonhador. Un sonhu di un jóven batalhador. Ta batalha tudu dia pa da nhos midjór kualidadi, midjór produtu di merkadu. Susu, agu na boka. É ka brinkadera no. Kel-la é txuba família, é sold out. Imajina! Susu é un jóven ki ben di nada, sa ta konkista populason. Si kabuverdianu ki sta na Mérka, tudu kabuverdianu ki sta na Mérka, nhos fitxa kuxin Susu na 10 a 10, nhos odja ti undi Susu ta bai. I ti undi nu ta bai, é ka sô nómi di Susu ki ta bai no. Nos tudu kabuverdianu, nu ta ganha pamodi si si nómi ta ser refletidu na bandera di Kabu Verdi, pamodi su susisa la riba e ta fladu e un kabuverdianu ki sa ta fazi susesu na Mérka. Nton e kila ki nu kre odja joven kabuverdianu ta fazi, ma nu apoia man, nu apoia joven ki ben di zeru, kumensa ku un trajetória fudidu, mas ki odja sa ta vensi na Mérka man, kila ki nu kre odja motivason di joven, susu nu ten serteza ma kada vez mas e ta trazi nhos Kuza más sábi, so nhos odja, so txeru ki nhos ta xinti, nhos ta xinti agu na bóka, agu na bóka, família, bu ka sai kuzê ki é susua? Mi N ta gri, ami kónde N ten vontadi di prova agu na bóka, família, N tene vontadi, ki ténpu ki ta manda-m li pa Purtugal, susua? Pamodi Mérka dja prova, Sebá dja prova, Sebá fla ma Jé é más i pikéda, djéss dja sábi, má N bai ben fla agu na bóka más sábi ki el. Família ami ta nbe agu na boka agu na boka é mas sabi ki mcdonald sta aprovado susu so ko dexas kunpra u marka ka bu dexa ka bu dexa pamo si diskubridu si mec diskubri ma bo ki sa ta manda na merka agu na boka es ta kre ben parsima mas kela é di nos kela é di nos kela é di nos Agu na boka é ka so di Susu no, agu na boka é di nos tudu ki gosta di prudu Susu, ki ta ama Susu, ki ta ama agu na boka. Família, ka nhos skese di livri pa tudu ladu, Susu é un joven ki ben di nada, ki sa ta brilha na Merka. Susu, bu ta brilha ti na sukuru, nha manu. Forsa, fogu, fé, ka bu dizisti. N ta ben pa-nhos kes prova, kes prova, kes prova di pesoas ta digusta agu na boka ku sabor, ku amor, ku prazer. Odja un jóven ta vense na vida, ta odja un jóven ta brilha ku se trabadju, odja un jóven ta satisfaze tudu ses klienti ku amor, ku paxon, ku kuza ki e dedika pa el, ki e trabadja pa el i. É mutu inportanti odja susésu di un jóven kriolu, odja un jóven kriolu ta brilha. Isu é mutu inportanti. Bu sta intende? Di fundu di korason, família, nhos da másimu di puder ki nhos pode, másimu di mural ki nhos pode pa Susu. N krê odja más ta partilha ku mi i, másimu ta partilha ku Susu. Nhos faze más di li. Nhos é brutu,
brutu, brutu.

Nu faze kel-la pa nu laba, pa nu leba nómi di Susu la di riba, pa nu leba nómi di Kabu Verdi. Kel-li é marka di Kabu Verdi, é marka di nos tudu. Agu na bóka. Sô bu xinti txeru, agu dja pariu na bóka. Família, ami dés di onti sa ta odja kes viu la, dja da ngana ku mi, kel bifana. Na, es ta ngafla djuntu, denti xuarma, família, xuarma, xuarma, agu na bóka. Susu. Sa faze stória m'é Xuarba, n'ka fla-l Midjór xuarba du mundu, midjór bifana du mundu é undi ku ta atxa É so bu faze di livri pa Susu É so bu txoma Susu Bifana ta txiga la na bo la na kasa Y xuarba ta txiga la na bo na kasa Midjór xuarba du mundu ka ten Reseba família, reseba Midjór bifana du mundu, undi ki bu ta atxa É so bu txoma Susu Ka ten otu lugar, skese Nton, si bu meste saboria, saboria agu na boka, e suma di un susu, ka ten nada mas sabi ki agu na boka fazi bu di livri, nton panha nunber di sisi, fazi bu di livri, fala ku susu. Familia, nu ta kontra na prosimu video familia, masimu ki nhos puder nhos bai li na susu, nhos da masimu, nhos txoma, nhos txoma, nhos txoma, nhos txoma, nhos pidi di nhos pamodi susu dja sta na strada.

Hum, hum. Ti ki gosta ka sta na livrar sa mano gosta no sa paga. Amore, si bu kre un kusa di kualidade bu tem ki paga pa el. E si bu amigu ta fase negosio bu tem ki paga pa el. Entendendo? Mas nada malandrinhos, água na boca. Desculpando tudo alguém que está fazendo, mas, mas sabe, é água na boca.

Ui, oji ten kani! Minis, nhos faze nhos ordi na Susu, maior shuarma di Merka, nhos rasebe nhos ordi ma logu nho go nhos purba kale ki kani.

Txoma di ma sabi ki ka bu verdi Txoma di susu ka ten nin txoma da ka bu verdi ki nkume Agu na boka
Staba mojadu ki nha puta
Primeru padas